Wega, he he- he kura ciacenjeirio rĩera-inĩ na andũ angĩ nĩ manyitĩte ũhoro ũcio na makona nĩguo kura icio ciacenjeirio no ũhoro ũcio wa kũgũa nĩ ũmũtũrĩtie kuo mwathani agocwo tena ũcio ũngĩ nĩ tũgũei tondũ twagwa nĩguo tũgokĩra na tũtuĩke andũ angĩ awithia rĩu ta kĩrona cukuru ĩrĩa ĩratwo fail academy atĩ aciari othe marenda ciana ciao cithiĩ kũ ona ingĩgakinyĩra rĩu nĩkwenda ciana ciakwa ikagũaga maũndũ Maka- makaruga mũcere ũ- ũ- ũkaga kũhĩa ũgacura makamenya na mũcere nĩ wĩkaga atĩa na mũndũ wothe wanagwa rũciũ no- nĩ wokarũgama wega ndĩmwĩraga o ma mũtumia akũrĩte maita mana rĩu niĩ ũhoro wa mũtumia kũra ndũngĩenda aria itarĩ to tondũ ũhoro ũcio nĩ ndĩũmenyete ehe. ndanagũra rori ĩkanoka ehe. ngagũra matatũ ngagio nĩ mũngĩki ndanageria maũndũ maingĩ na rũgano rwakwa nĩ rũkandĩkwo nĩ ageretie maũndũ maingĩ o kuga atĩ akĩgũaga agĩũkagĩra The- thimo 24 ĩkoiga andũ arĩa athingu no magwe maita mũgwanja mwathani agocwo No, no, marĩ no gũkĩra. gũkĩra no marĩkaga atĩa no marĩũkĩra rĩu ngwĩhoka nĩ twanyita gĩthomo tũtikĩaria maũndũ mũgwanja megiĩ kũgwa njoke njikare nĩguo waima haha ona wathiĩ wakora maũndũ maku magwĩte wakora maũndũ maku mahĩtanĩte ũkamenya atĩ ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ gwĩka atĩa kũgera na ngoro yakwa nĩ ndĩmĩrĩte i should dare to fall tondũ ndagwa noguo ngokĩra na noguo maũndũ mageka atĩa ngũhũthĩra rĩtwa failure can you help me to, to spell the word failure rĩtwa failure tũrĩandĩkaga atĩa

na muhi ungi turonire hau uturwanyitaga wa ni kanyamu no thaa ici wenda kunyita magana mana mahoya mau ungitumirwo we ungiuga ati unyitaga wa ni kanyamu ni ndä no thaa ici arenda kunyita nä twabärie tå rarä twarithia atä renda kå rä kia i u hei ndemwe ya mbere F. rĩrĩa wagwa you get focus maitho maku makĩhingũkaga waiga ngũkũ cia rĩo nĩ kĩmũtũro gĩu ũkahingũka maitho ũkona either nĩ ngĩti ngwaka aha kana thagie kiugo njake kĩngĩ no ĩndĩ no nginya maitho maku meke atĩa mũtumia wora gwaku ũkona nĩ kũhikĩtwo nĩ ũngĩ rĩu maitho nĩ mahingũkaga ũkona na ingĩkona mũthee ũngĩ thoko ndiko ndikora gĩtũmi nĩ kĩ focus yũkaga o rĩrĩa mũndũ eka atĩa agwa Mũndũ wendetie mũgũnda ciothe akarĩra Kamakis agĩtigia ngiri ikũmi rĩu agũra akĩgũra bairi kiri yandĩkĩtwo Ngai mbere rĩu agũra scrap metal angĩigua mũtu nĩonaga maũndũ wega nĩonaga maũndũ mega megiĩ kwendia kĩ mũgũnda koguo wagwa nĩũgĩaga maitho maku nĩmahingũkaga ũkona rĩu o- maũndũ ti ũrĩa matariĩ kĩambĩrĩria rĩu nĩ mekĩte atĩa Nĩ macenjetie ngahoya ngai wombĩra igũrũ na thĩ arohingũra mũndũ wĩ haha maitho atĩ kũgwa kũu wagwĩre gũtigakorwo no gwaku rĩ ehe, gũkorwo nĩ gwakũhingũrire kĩ maitho rĩu eh, nĩ- eh, eh, arĩa matarĩ kuo tũ- gũkũ kinya twanaria ũhoro wa tũtiakĩaragia ũhoro wa njohi mũthenya ũrĩa Ũhoro wa addiction, atĩ wa, ũ, ũ, ũthiaga ũgathũkũma mbia ciothe mũthenya mũgima ciothe na njohi ti ũcũrũ nĩ ndĩmeririkanagia kaingĩ mũno tondũ ũcũrũ gĩkombe kĩa mbere nĩ kĩega gĩa kerĩ ti kĩega ta kĩa mbere gĩa gatatũ ũkoria ko mũratũraga na ũcũrũ no ĩndĩ njohi

no ũngĩnyua ũcio ona ũngĩendia mũgũnda ũnyue ũcio gũtangĩ kĩhara ũke gwĩciria maũndũ na wone anga he ũndũ ngwĩka he ũndũ ngwĩka We- wendi mũgũnda ũnyue cũrũ ndũngĩhara no ũngĩthi njohi-inĩ no nginya wĩke atĩa Kũ- gĩtugĩ kĩa mbere gĩa kũgwa nĩ atĩ nĩ ũcenjagia muonere waku wakĩ nĩ mũkwenda kũingĩra kĩrathi gĩa kũgwa ĩĩ nĩ kũu niĩ nĩkuo ndĩ tondũ ndagwa nĩ nyonaga maũndũ na njĩra kĩ ingĩ haya he njemo ya kerä tå teng'ere Ĩĩ, rĩrĩa wokĩra eh, rĩ- rĩrĩa wagwa nĩ ũgĩaga na kĩndũ gĩtagwo awakening rĩu nĩ ũkĩraga maitho mahingũka rĩu ũgokĩra ta rĩu raira kĩthurano kĩngĩcokerwo he maũndũ atangĩka nĩ arokĩrire igwa rĩrĩ rĩramũkĩrĩirie rĩramuonia eh, mũndũ wĩhokaga mũndũ nĩ gũthira ekaga atĩa rĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ akarũgama ekĩ eka Tera ũcio ũngĩ ũkĩre. Ũkĩra. Eh, Gũkwa gũkwa kũu waiganire nĩ kwaiganĩte ũkĩre we. Kwanja gũtirĩ andũ mangenagia ta ateti. Ateti mũndũ agwa okaga na kĩũndũ. Okaga na kĩ? Oigaga andũ arĩa marĩ mathuri makĩimirire mũthenya ũcio matiekire atĩa? Kwani gũkaga mũthenya ũrĩa ũngĩ nĩguo makoimĩra no angĩ makarega gũkĩra ĩtutheriarĩte either kĩama kĩrĩa ararũgamĩte nakĩo eh,

Ũngĩenda andũ mahorana na na ti ahoreri, nĩ we- nĩ kũngĩaga mokaĩ. Kanitha ĩrĩa tũtabati kwaga maũndũ mau nĩ kũrĩa, tondũ a kũrĩa matirĩ magwa, arĩa maikaraga o mahore, arĩa managwa nĩ akũ. Rĩu tuonete ndemwa cigana nĩguo ndĩkie. Rĩu nĩ tũcenjetie focus, ehe. Awakening. kira igwa riu twagwa ndireka atia Rĩrĩa tũkĩrĩ. riria tukiria hei ndemwa ya gatatu tuthie Aĩ. aĩ ĩngenagia mũno ongorwo nĩ ũkwenda kũgwa wĩ wika eh, kũgwa wega gwa wĩ wika independence tigai kũgwa mwĩ gĩtutu mwagwa mwĩ gĩtutu mũtigateithania gwaga wĩkĩ wĩ wika na ngĩari ũhoro wa kũgwa wĩ wika hĩndĩ ĩrĩa wagwa wĩ wika independence nĩguo ũgĩaga na ũhoro ũcio rĩu wa solitude ũkeĩta kamũcemanio Ũkeĩta, ũkeĩra, ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa ndagera. Tondũ o na Zebuloni Gosani endia mũgũnda oimagara athire akĩĩta kamũcemanio akiuga, Ingĩcoka gwa baba, ndoigire tũngĩcoka. Kwanja njohi nĩ ngenagia, njohi nĩ gĩtutu, nĩ tũkanyue. Na njohi ya mũndũ ũmwe nĩ mboeku mũno. Ũrĩ wamĩnyua brother, ya mũndũ ũmwe? Aii. ona bangi ya mundu mwe no inyuite ehe geragia kugwa wingi ona arĩa maranyua no ndĩramarĩngĩrĩria mathiĩ na mbere no next week geragia kũnyua wĩ wika brother wone mũnyuno no na no nĩ ũkuona weka maũndũ wĩ wika no nginya rĩu mwĩrĩ ũcio ũkwarahũre wĩ wi- wĩ wika ona atumia arĩa aitũ ngĩona matiũraga mĩciĩ marĩka tondũ mũgĩkũũ kenda inyanya yugaga mchera na mkondo akundukaga take no maũndũ mau ũrabanga ũngĩĩka wĩ wika brother ũgwĩthiĩ ũkĩra toro rĩu tuonete itugĩ ithatũ namba one focus ehe. Number two, awakening nĩ tuokĩra no tuokĩra geria mũno ũkĩre wĩ wika onokorwo nĩ ũragwa gwa wĩ wika na warĩkia kũgwa wĩ wika mũkĩrĩre waku wĩ wika no nginya ũringe kĩama no mwagwa mwĩ gĩtutu ehe, mũrĩũkĩraga mũrĩ o gĩtutu mũkerana brother tũrĩ o kuo na mwonaga andũ arĩa marera mane- marĩ o kuo ũkona tuoria a matirĩ kĩ niĩ ngwenda ndagwa ngwe ndĩ wika na ndokĩra njũkĩra ndĩ wika awithia paulo akiuga nĩ gũtiga ndigĩte macio mothe rĩu na ndoigire nĩ gũtiga tũtigĩte kĩrĩkanĩro kĩroiga nĩ gũtiga ndigĩte ona gũkinya andũ mato- matangĩũka kanitha ũyũ nĩ mbawa watangĩũka he ma- he arĩa mamũgucagia nĩguo meke atĩa moke mũtumia ũyũ arora kwa mũthuriwe he arĩa maramũgucia

kinya ngai akĩone na ihoru Ũ- ũgakora ũ- ũcio ahikĩtio nĩ nguru ũcio akahikio nĩ mũrũthi ũcio tondũ arũme nĩ nyamũ atumia nĩo matituaga kĩ andũ ndakwĩra wagwa gwa wĩ wika na ũkĩre wĩ wika na weka ũguo kũgwa nĩ gũgũgũteithia nĩ twarĩkia ndona ta twarĩkia rĩu twĩ ha kũgwa no gũkorwo gwĩ kwa mana na gũtarĩ kĩene angĩkorwo ũkũgwa na ndũthome ũndũ

Rũcinĩ abangĩire ciothe aiganĩra. Ũtukũ wĩ kaĩ Ngai maũndũ mathiaga atĩa? Ndokire ndamwĩra ena ndĩna ngiri ithano arabangĩire kĩ? Rĩmwe Ngai akĩnjarĩria ndĩ mbabu akĩnjĩra kwĩ maũndũ mũndũ atoigaga. Rĩu anjũragia ka ithomo cia mbu ithatũ ngĩmwĩra rĩu kanitha ciambirie mĩako ithomo nĩ ciambĩte gwĩka atĩa no nĩona nĩona ta ndĩ na mbeca kana ndirĩ ndamenyaga mũikarĩre wakwa ũrĩa ũhana because I learned a lesson ndũbatiĩ kũgwa aha na kũgwa kũu gũgũtigio hau na ndũrĩ ũndũ weka atĩa wathoma Paulo akiuga hau tũthomire atĩ atiganĩte na maũndũ mothe akoya ũndũ ũmwe one thing I do na nĩ ndĩkĩtie kuona andũ arĩa othe kinya mahutagia history na mũndũ wothe tũkagweta na tũtĩe atiganĩga na maũndũ mothe ageka ũndũ kĩ ũmwe agwage naguo na agokĩra naguo ndikũmũhe example cia Musa na Elija ngũmũhe example cia mũndũ mũĩ Eliud Kipchoge ehe akoiga atĩa Egũtiga maũndũ mothe, kũrĩithia ngũrũwe, kũiga mbata, we egwĩka atĩa? Ekĩre gumboot athiĩ marathon. Gumboot no ĩteng'ere marathon? Akeharĩria na agatiga maũndũ mothe nĩguo mahĩtia marĩa mothe tau hĩndĩ ĩyo ĩngĩ marathon ĩngĩ erĩga oigaga atĩ nĩ matũ mahingĩkire nĩguo atahotanire kĩ Rĩu marathon ĩno ĩrokire ndanahingĩka matũ arahotana Atigĩte maũndũ mothe akarũgama na ũndũ kĩ? Okorwo maitũ nĩ mandathi wendagia, tigana na maũndũ maya mangĩ, ĩka ũndũ ũmwe, ũkagwa naguo, ũkariũka naguo, ũkagwa naguo, na mũico hĩndĩ ĩyo ũkarũgama naguo, ũkarũgama wĩ mũhotani. Mwathani agocwo. Twoiga atĩa? No nginya tũthome ũndũ. Ĩngumbarũ nĩ ĩranyita. Ndemwa ya mbere yuma. Focus. Ehe, Twathiĩ. Awakening. Twathiĩ. Independence. Then twathiĩ. Ne- No nginya tũthome ũndũ. Twatigie maũndũ merĩ ndemwe angĩ nĩ ĩrĩkũ rĩrĩa wagwa kenaga wagwa gĩtũmi nĩ kĩ you understand the picture ũkĩonaga mbica Ehe. Ta mũndũ ũcio wanyitirwo nĩ bangi rĩ nĩ withe ũhoro wa kũnyitwo nĩ bangi na kũrara thĩinĩ ndaũĩ no he mũndũ wĩkwa kũrĩa kanitha wa ngura ACK atarĩ ona bangi ona ndamenyaga ũrĩa Rehana. No be mbica ĩyo wĩna kĩ? Wĩna you have the picture. You have understood. Taru Laida, Laida agwĩte maigana. Na nĩ nyonaga rĩmwe Laida e bafu ta athiaga aruta nguo agĩthamba ehaka thabuni. Akambia mimi Laida amoro ũndũ. Enu akona agaca. Agaca. O na angĩkorwo ndanehĩtithio he- ndĩ mbabu haha haha ti kũhĩtithio haha nĩkĩ kũgwa nĩ gũgũteithagia wone maũndũ ũrĩa marĩ rĩu nĩ wona kĩrĩa kĩratũma aciari aingĩ mende cukuru ya ciana ciao ithomere itu fail academy nĩguo magwe biũ ha, makiuma kũu makoima marĩ kĩ ahotani Eh, rĩrĩa mbica wamĩona wega paulo akiuga atĩ ingiuga niĩ nĩ kũrĩkia ndĩkĩtie no henanie no paũlũ rĩ akinyĩte hau nĩkĩ tondũ mbere etagwo saũlũ arĩ mũnyariri wa kanitha nĩ onete mbica no eh, ngĩmakagio nĩ arutwo arutwo marĩ igana 12 arutwo 12 kinya monete ciama iria jesu aringĩte na marĩte mĩgate na mako- marũmĩrĩra jesu mĩaka ĩtatũ na nuthu Paulo okire akĩmagarũra nĩ othe agĩka maũndũ manene mabuku marĩa mothe tũthomaga nĩ Paulo wekire atĩa Andĩkire. tondũ we nĩonete mbica wĩra wa Peter warĩ ũkĩ o kũria ciũria nĩ twatigire atumia na ciana Tũkaheo ithuĩ kĩ? tũka Tũkaheo kĩ? akĩona gĩtinacokio wega ningĩ akĩrũgama gĩthomo mũthenya ũngĩ akĩmwĩra ũtũũrĩte ũtũigĩte haha ithuĩ Tatwĩra nũũ mũnene ĩ ũtũbange kuma ngavana ũke ũtũbangĩte ũguo kinya sub chief Yesu agĩkĩmera ũrĩa ũkenyihia ta mwana no ũgakorwo ĩkĩ no Paulo tondũ nĩ agwĩte ehe arĩ mũnyariri wa kanitha okĩra ona mbica njega Akĩandĩka mabuku maya mothe na agĩteithio na ũndũ wa gũkorwo arĩ mũndũ mũthomu. Mwathani agocwo. Ngera Ngai andeithie atĩ ngĩgwa, ngĩũkĩra, ndona mbica ĩrĩa ĩratũmire ngwe, ngokĩra ndĩ na hinya mwerũ. Mũtumia ndũgetigĩre kũgwa, mũthuri ndũgetigĩre, mwanake ndũgetigĩre kũgwa, wagwa wokĩra, ona kĩ? Mbica njerũ na ume bũrũri ũrĩa ũrĩ. Ndemwa nĩ ciathira? Ehe. Ai. Rĩrĩa twagwa, ngoro citũ ihandagwo kĩndũ gĩtagwo risk taking. Nĩ tũtuĩkaga andũ a gũtĩki risk. Risk na gĩkũyũ nĩ nĩ tũtuĩkaga andũ a gwetha mĩtino ona ĩtarĩ kuo. Na rĩrĩa mĩtino yatũkora tũtimakaga. Rĩmwe lecturer wa university tũgĩthoma atwĩraga ũũ, The biggest risk is to risk nothing. Hello? Not the real dawa ya kidogo kiu. Eh? The biggest risk eh? is to risk nothing. My sister yararũgamĩte MCA nĩ kũrarĩ maũndũ ta matatũ mangĩroimĩrire agwe iharagana inene ũyũ anyite kura mũgwanja ariguo ĩkaya twa mũthũra mathũrĩte atĩa o ta rĩtwa Nĩ kũrarĩ na nĩ angĩrehereire gĩthurano kĩu endie kura yake kũrĩ andũ mena mbeca, no akĩona tu arũgame tu o ũrĩa gũgathiĩ, Ngai ahota kũgerera gatagatĩ karĩkũ, na akĩgerera gatagatĩ kau na akĩhĩtũka. Ĩ mũndũ ũtarũgamĩte tũtimũĩ? Ehe. na hatirĩ ũndũ gũthiĩte na kĩ na mbere na hingo ciothe ũgatake risk hĩndĩ ĩyo noguo ũkamenya value ya kũgwa Wa- waga gũtĩ ta rĩu mũndũ ũkũiga mandathi harĩa aha, nĩ maũndũ maigana no wambie kwendia mandathi nĩ maũndũ maigana mangĩoneka harĩa wambia kwendia mandathi namba one no magũrwo aha. Na aba tu andũ no makũrora na makuringithanie na mandathi maku magũtigera. Kwoguo twaga gũtake risk gũtirĩ hĩndĩ tũkagwa, mwathani agocwo. Paulo agĩtake risk akiuga gũtiga maũndũ mothe. Na ũndũ ũmwe ndĩkĩti kuona wa risk, mũndũ wothe ũtĩkaga risk, maũndũ either no mathiĩ ũrĩa ekwendaga kana meke atĩa kana magĩre. Ehe. Wagũra nduthi no ĩgũtongie kana ĩkũharie. Ehe. Ĩ mũndũ ũrĩa ũtagũrire rĩu no ndeto ciaku harĩa yaragia ta gũkũ gũtakĩagĩte mũndũ ũrũgamĩte MCA maita ikũmi na ta na ndahĩtũki ithuĩ ta matirĩ kuo no ona angĩũka ha tũgũkĩmũhe gĩtĩ haha mbere gĩtũmi nĩ kĩ nĩ MCA mũhagũre we nĩ arũgamaga ehe. agatake risk ehe. no kura itingĩkaga atĩa njangĩtĩkĩrio gũikara nakũ no nginya oke aikare haha tell us your game we take risk iga ngũkũ cirĩo nĩ kĩmũcoroge we ndũkamake ngai nĩekũtĩra hau gatagatĩ iga biacara ĩka ũrĩa wothe ũrenda gwĩka na waga gũtĩki risk mũtungatĩri nĩ amwĩra nĩ ngĩraga wĩra ndarĩ mwarimũ na he maũndũ matatũ marĩa matũmire ndege wĩra namba one monotony gũthomithia ciana mathabu kuma januari nginya dithemba makanyita 02 ũkaigua tongĩĩita mũgacoka mũgathiĩ mũcemanio mwarimũ agakũria ciana iragũitha nĩkĩ na tu ũrekĩte kĩgerio tu ũrekĩte na ciana iria iragũitha kĩgerio ciĩ mũciĩ no nĩ ũrathiĩ ũcokie kĩũria kĩrĩkũ Ngĩcoka ngĩona ũhoro ningĩ watũmire ndige wĩra nĩ kũrĩaga gĩtheri gĩa cukuru o mũthenya o mũthenya. Ngĩona ingĩtiga wĩra thiage mĩcemanio, nĩ ndĩrĩaga mĩcemanio ĩyo maũndũ ngũrani. Ta rĩu njerekeire ũhiki na gũkũ Magumu na nĩ tũgũthiĩ kũrĩa. Na ũhoro ũcio nĩ no korwo ndĩ mwarimũ ingĩrĩaga o gĩtheri gĩa kĩ? Ngĩtĩkirisi. Rĩu ngamera gĩgarutanio angĩ makanjĩra muma nĩ mũka watongire atĩa ngamera niĩ nĩ riski ndekire atĩa aituka riski na rĩu eh, niĩ ngithiaga gwetha wĩra ehe. no riski njĩkaga ngekĩra thimũ mwaki ngaiga hau ngera mwathani ndĩ ciana ithathatũ ciaregeire gwakwa na nyina wao thimũ ĩyo ĩhũrwo kũrwo na riski ta ĩyo na thimũ ĩkahũrwo na ngeterwo kĩgomano mwathani agocwo na na to- na kwĩ hĩndĩ njĩkagĩra mwaki na ndĩhũrwo ndũkoiga atĩ hũragwo thikũ ciothe kwĩ hĩndĩ tekaga atĩa ndahũragwo no na yaga kũhũrwo ngaririkana kwĩ hĩndĩ yahũrĩtwo ngakena mũno ngĩarugĩra matumbĩ merĩ njetereire o ĩke atĩa o ĩhũrwo take a risk are we there wagwa you are able to take risk nĩ twarĩkia Twiha. When you fail, failure expands you. Wagwa kugwa nĩ gũkũnenehagia, gũkanenehagia ngoro yaku. Ĩnĩ kwĩ andũ me haha megakorwo eh, eh, ti haha kũrĩa andũ me kanitha wa ngura ACK ngoro ciao nĩ nyinyi mũno tũmathĩna tũrĩa anona tũtingĩihũra rũhĩ Ehe. either nĩ mũthee wake rĩmwe mũke mũcerere Ehe. gũthiĩ ũhiki na ndaihũrĩrwo nyama no igo tũmagĩrĩra tũrĩa arona so tũgũcokanĩrio tũingĩ no kuo mũndũ wĩ haha ma- mwaka ũyũ nĩanyitĩtwo maita mũgwanja ũyũ tũrĩ na nĩ aroneka ta ekũnyitwo mangĩ matatũ tũtarũmĩte mwaka ũrĩkũ koguo mũndũ ũcio ngoro yake ona muona ehorereirie ũguo nĩ nĩ nenanene ehe Tondũ o ũrĩa mathĩna wona, noguo ngoro yaku ĩkaga atĩa? Yaramaga. Paulo akiuga atĩa? Niĩ nĩ ngũhĩtahĩta na itakũrĩkia ndĩkĩtie, no nĩguo o na ndarĩkia kũgerera mathĩna marĩa mothe ngũgera, mũico ngaheo thũmbĩ ĩrĩa njige. Ndĩmwĩre ũũ, thũmbĩ ĩrĩa ĩigĩtwo ĩkaheo o andũ arĩa makagũa.

ndũgakorwo ũgeretie wagĩte kũiga ngũkũ nĩkĩ tondũ nĩ wagĩte Kũ- andũ arĩa othe maigĩte ngũkũ ndũrĩ kĩrathi kĩao koguo we ũtakageria ũndũ ndũgakorwo ũgeretie ehe na ũndũ ũngĩ ũtakageria ũndũ ndũngĩgwa na gũkinya hĩndĩ makoragwo na maica mega mũno gũtirĩ ũndũ wao ũhĩtanaga nao gũtirĩ ũndũ mageragia he ũndũ ndoiga hakuna jambo lao linapitana nĩ gĩthweri kĩega kĩu eh? nao hakuna jambo wanajaribu geria maũndũ nĩguo wageria maũndũ eh, ũndũ ũmwe wĩho nĩ atĩ no mathiĩ wega eh, na ũndũ ũcio ũngĩ

Ti kuga atĩ nĩ ndĩkĩtie gũkinya hau. O na wagũa rĩa mbere ndũrĩkĩtie gwĩka atĩa? Gũkinya Kũgũa. hau. Aha. O na kana ngarĩkia kwagĩrĩra kũna. Gũtirĩ mũndũ wĩ kanitha macinani wagĩrĩire kĩ? Tondũ nĩ tũiga itumi itugĩ ithatũ cia gũkorwo wĩ kanitha macinani. Ĩndĩ no kwĩrutanĩria ndĩrutanagĩria Gũthiĩ na mbere, nĩguo atĩ kwahoteka, I like that. Tera ũcio ũngĩ kwahoteka. Na no kwage kũhoteka. Mũtumia waku angĩkĩũra na age gũcoka. Nĩ angĩona ndĩ mũnyakatĩ wakwa orĩte mana na na nĩ ndĩyũragia kĩrĩa gĩtũmaga acoke na mwana nĩ yonaga ta ndĩ kĩo. Koguo athira kũu arora. ona kimũthukitho na gĩtarĩ na mũtuo mwega ndaketĩke atĩa kwahoteka ũgwe na ũgwe rĩmwe na ndũkagwa rĩngĩ na kũgwa kũu gũkũnine no kwahoteka ehe, ũgwe na ũkĩre ehe, na rĩu ũkĩre o biũ na ndũkarũgama rĩngĩ kĩrĩa kĩno gĩatwĩra atĩrĩrĩ kwahoteka mhm, eh, ndĩnyitĩre ũndũ ũrĩa Eh, ndanyitĩirwo nĩ kristo jesu mũhari wa 13 na nĩguo wa mũico ariũ na arĩ a ithe witũ koma Eh, ndi- ndi- ndikwĩona ta ndĩkĩtie kũnyita No ũndũ ũrĩa njĩkaga no ũmwe, atĩrĩ, nĩ ndiganĩirwo nĩ maũndũ marĩa ndigĩte na thutha. Pointi ĩngĩ ya bata mũno, wagũa igwa rĩu riganĩrwo, thiĩ mbere. Mwathani agocwo. O igwa wagũa rĩandĩke handũ riganĩrwo, ũthiĩ mbere. Kwoguo tuge atĩa? Mwathani mũikaria wa ciana ciothe cia Adamu, namba one, arotũhe focus. Namba tu arotaha kĩndũ gĩtagwo awakening. Na rĩrĩa tũkwaragia ũhoro wa awakening, he ũndũ itanoiga atĩ mũndũ no aciarwo akũre etwo guka etwo cũcũ oime thĩ ĩno atarĩ okĩra. Ĩ he ũndũ ndoiga? Mũndũ no no agerere maica-inĩ ehe maica marĩke na ũhoro wake ũthire atareka atĩa? Okĩra. Tũkiuge Ngai atũhe kĩndũ kĩretwo focus atũkĩrie Tũmenyage kũgũa tũrĩoika hatarĩ mũndũ ũratũteithĩrĩria nĩ gwa bata mũno, na hingo ciothe rĩrĩa twagũa, roho wa Ngai agatũteithia kũmenya ũndũ wa kuuma kũgũa kũu. Tũgerie kuona mbica njega ya kũgũa gwitũ, na rĩrĩa twatĩkirist mũico tũkamenya atĩ ngoro citũ nĩ ikaneneha, nayo kanitha yuge.